Kan chim dingmi hna cu Oscar team nih Will Smith maw an phurh, hmalak an i tim. Australia nih million sung kuang ah a bawmh lai, ralzaam thonghnih visa a chuahpiak hna lai. Falam ah oxygen plant thar an bunh. CDF mintet le ralhrang kahdohnak ah ralhrang pahlei ngan thi. Kalemi ah mipi nih ralhrang leh ve dingin hriamnam an tlaih kum khat tlinnak ah ralhrang duty an kah. Pakhuku ah sac cozah zung ah an luhhnawh hna timi tlangtar pawl an si la. Oscar team nih Will Smith maw an phurh hmalak an i tim. Vawleicung laksawng pekmi lakah mi nih uarmi Oscar award peknak puai ah Will Smith nih puai hruaitu Chris Rock a beihmi cungah Oscar team nih cun fak deuh in hmalak an i timh tiah BBC nih a langhter. The Oscar Film Academy nih cun Will Smith cu mawh an phurh caah California phunglam ning tein hmalak an i tim cang. Chris Rock nih cun zawtnak ruangah a sam a tlawng dihmi Will Smith nupi Jada Pinkett Smith cu G.I. Jane's movie ah lukawng in lem a cangmi Demi Moore he a tahchunh caah a pasal Will Smith nih a va benghnak hi a si. King Richards timi muicawl ruangah Oscar award cotu Will Smith nih a benghmi Chris Rock theng si loin nawlngeitu pawl sinah ngaihthiam halnak bia a chim, cun dawtnak nih cun hruh thil an tuahter ko lai tiah a chimchep. Australia nih million sum kuang ah a bawmh lai ralzaam thonghnih visa a chuahpiak hna lai. Australia nih Myanmar ram caah tukum chungah Australia dollar million sawmkuang ah a bawmh lengah ralzam thonghnih cu visa chuahpiak an si lai tiah Australia Prime Minister Scott Morrison nih a chim. Australia Prime Minister nih tukum rampi budget chungin Myanmar bawmh ding ah tiah a chimmi cherhchan in Liberal Party MP Dan Smith nih a pumpak Facebook cahmai ah a tar. Myanmar ah ralkap doh in CDM a tuahmi ralbawi pawl zong Australia ram ah i dor khawhnak nawl an ngei timi thawngpang zong kan hnulei hrawngah Australia thawngzamh cheukhat nih an rak langhter cang. Australia ram thimnak thlahnih hrawng aa duh lio ah Myanmar rammi hna caah bawmhchanhnak pek ding in cozah nih a tawlrelmi hi a si. Australia Prime Minister Scott Morrison cu Perth khua a phanh lio ah Myanmar rammi phu pawl he a voi hnihnak tonnak a ngei. Australia cozah nih hramhram uknak tang in Myanmar rammi pawl luat khawhnak caah bawmhnak a pek deuh hau tiah a dohtu party nih an fial. Falam ah oxygen plant thar an bunh. Chin Relief Rehabilitation and Community Development Foundation CRCDF tawlrelnak in Falam ah oxygen planter pakhat an bunh cang tiah theih a si. Hi an bunhmi hi US dollar thong sawmruk le thong aman a si i Thonghnih kul le hnih March ni kul le ni sarih ah bunh a si tiah theih a si. CRCDF ṭuanvo ngei pakhat nih hi plant hi nikum in kan rak cah cangmi a si i atu ah Yangkung i kan cahnak company pawl nih an rak kan bunhpiakmi a si. Ramchung ramleng mipi zate nih tangka an thawhmi in cawkmi a si i mipi caah santlai a si lai tiah a chim. Atu i an bunh tharmi oxygen plant cu nikhat ah oxygen dur liter sawmli pawl sawmruk hrawng a rawn khawh lai tiah a chim. Falam khuachung le Laikua lei in oxygen a herhmi caah olsam tein rawn khawh a si tiah ṭuanvo ngeitu pakhat nih a chim. CDF Mindat le ralhrang kahdohnak ah ralhrang hleingan thi Chin ramkulh thlanglei March ni kul le ni kua ah CDF le ralhrang kahdohnak ah CDF Mindat nih bomb in an puah hna i ralhrang pahlei nga an thi. Aa hliammi an tam tiah CDF Mindat nih an thanh. Kalaymyo ah mipi nih ralhrang leh ve ding in hriamnam an tleih kum khat tlinnak ah ralhrang duty an kah. Kalaymyo Tahansang, Lampi, Wesley sizung pawng i a ummi ralhrang hmunkhuarnak cu March ni kul le ni kua zinglei suimilam paruk hrawng ah PDF nih an va kah i ralhrang pahnih an thi tiah PDF Kale nih an thanh. Kalaymyo ah ralhrang leh ve ding in Kale Civil Army KCA an rak dirh. Atu i PDF-Kale, CNDF le CDF-KKG hna hi KCA an rak si. PDF-Kale nih Kale peng khuapau dothlennak chung i nunnak a liammi ramcaah miralṭha pawl thisen man cu philh awk ṭhalo in kan hlam hrimhrim lai tiah biakamnak he an langhter. Kalay Civil Defense Association KCDA cungah phukomh pahra an um. KCDA kuttang ah hriamtlai Kalay Civil Army KCA, Finance Department, Food and Supply Team le Medical Health Team zong an rak nei. Kalay mi mipi nih lamzawhnak le tahan, ṭekhan in ralhrang lehrulhnak an rak tuah. Pakhuku ah sac cozah zung ah an luhhnawh hna. Magway ramṭhen Pakhuku khua Shuichawng sang ah a ummi inn man le vawlei man laknak zung cu March ni kul le ni riat zinglei ah Earthquake People Defence Force nih an luhhnawh hna. Zung i a ummi thilri le zeimaw an hrawh hnu ah zung i rian a ṭuanmi hna zong ralrin an pek hna hnu ah an chuak ṭhan tiah khuami pakhat nih a chim. An luhhnawh hnanak a ruang bik cu nan CDM pawl mipi sinah ṭang ṭhan cang hna seh ti le ralrin va pek ah an va luh hi a si. RSO PKU, Armed Forces UG le Earthquake People Defence Force UG phu thum i fonh in an va luhhnawh hna hi a si. Mah hnu ah Yisazu leikap cu sac ralhrang nih an chek hna i minung pathum cycle aa phirhmi hna cu an tlaih hna tiah theih a si. A luancia March ni kul le ni sarih lioah khan Pakhuku khuahelnak ah checkhlatnak tuah in aa chawkmi sac ralkap cycle pathum cu Soten YSO PDF le Pakhuku North PDF nih bom an rak puah hnawh hna i minung an rak thi bal cang.